Tutan cu Thantlang khua an tlaknak le Thantlang timi min a sullam ratnak kong kha kan i ruah hna lai i Hihi theih phu ngaimi a si. Hihi bantuk pawl kong kha tampi Lai miphun kan thawhkehnak le khua kan tlaknak le tibantuk zeitindah Laimi kan rak rat ning, Laitlang kan kai ning a si tibantuk hna kan tuanbia le cun kan nunphung pawl kong kha tampi kan chim ciami um i, a uar phun a si cun. Kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law cun video zong kha serpiak khawh a si ti kha hika hmasabik ah vun in theihter ta ka duhmi a si. Asiahcun kan program kan thawk hna lai i hi Thantlang khua ah hin Thantlang hi aa hmasabik ah Thlantlang peng ah hin tlakmi a si lo. Hi a tawinak in kan chim a si ahcun kan rak ratnak tlawmpal te tuanbia kha hnulei vun kir ṭhan ta u si law Laimi Lairam i an hung kainak hi a tawinak in kan chim ahcun Kali nih run in run tiva run tiva an hun hrawng i cun tlanglei ah tlanghrawn in an hung kai i cu tlanghrawn an hun kai hnu ahcun Tawk khua le Simpi timi khua hi Hika hmun ah hin an hung phan. Cucu Simpi khua sau nawn an um hnu ah hin khoika dah an hun panh ṭhan, an hun kawl ṭhan ti si ahcun Laihlun an hung phan ṭhan. Hi Laihlun an phat hnu ah hin sau um lawng khoika dah an phanh ṭhan kan ti si ahcun Zotlang lei ah hin an hung kai ṭhan i Zotlang hrawng ah hin sau nawn an um ti si. Hi cu hnu zong ahcun Zotlang ahcun um lan loin khoika dah an hmun i ṭhial ṭhan kan ti si ahcun Thlanrawn khua hmun khi an hung phan an ti. Hi Thlanrawn khua hmun an hun phanh hnu ahhin zeitindah an i ṭhen kan ti si ahcun Halkha le Thantlang timi Laimi hna cu zeiti lai hmunkhat te ah um loin khua dang khua dang ahkhan an vun i ṭhen hna. Hi atu Thlanrawn khua hmun cun khua an vun tlak awk kha an vun i zoh cio, an vun i zoh cio hna i cu pawl khua cu khoika dah an vun tlak hna kan ti cun Chuncung tibantuk cun Phailen zawl cun Zokhua cun Sakta cun Phaizawng tibantuk Cinkhua le Tiphul le Aive cun Hranhring le Hniarlawn khua tibantuk khi cucu an vun tlak hna ti si. Hi cucu an vun tlak hna hnu ahcun Zeidah a cang kan ti siahcun Thlantlang peng khua vialte lak ahkhin a hmasa bik khua an tlakmi cu Leitak khua khi a si an ti. Asinain balte atu Leitak kan timi Leitak khua khi a tlatu hi atu a ummi Leitak ni khi an si lo an ti. Tlanglau Leitak miphun an si an ti. Hi Leimi pawl cu Simpi khua in Lairam ah kal an i. Timh lio ah khin tlanglau Leitak le Bawm miphun hna cu Lailun Zotlang ah khin kal ve loin nitlaklei tu ah khin an lan thluahmah i Leitak khua cu an hung tlak an ti. I atu hna cu Leitak miphun a tlatu cu Leitak miphun an si caah an tlakmi khua cu Leitak khua tiah an ti ti si. Hi cucaah cun Thantlang peng khua vialte lakah khin tlak hmasa bikmi khua cu Leitak khua khi a si ti kha ka han kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi a si a kun ahcun Thantlang, Thantlang khi zeitindah ai thawk ning a si kan ti si ahcun Phailin Zawl khua ah hin zeidah a cang kan ti si ahcun Hlawn Sang nih a u Ṭio Hlei timi a thah caah cuka khua ahcun um an duh lo i Mualzung khua ah kan i ṭhial lai an ti lio ahhin Mual Hlun le cun Tin Hlawng le Zinthoh timi pawl nih cun mualzung ah kal loin thihlum le bawmlung pawl an i sawm hna i khuadang an va tlak tiah an ti. Hi nitlaklei ah an kal i cu pawl cu hi timit le tica an hei hrawn hnu ah khin vankam tlang ah an hung liam i atu Thantlang le tlangrua karlak ah khin

Ral i runvennak ding caah an ngamh lo caah phailen zawl ahcun an rak ra ṭhan, an rak kir ṭhan i Hlawnching pa bawi phun a simi kha an uktu dingah an hung put ente an hung i sawm. A fawinak cun hi Hlawnching pa nih cun a si ahcun hika hi cu sa ralvennak ah a hmunhma a ṭhat lo caah Ralchan ah khin kan i ṭhial lai tiah an ti i raciah va an timi ralchan ah cun a ṭhialpi hna an ti. Hi raciah va ral ahcun khua an hung sa i tlanglau Leitak pawl an rak um cianak a si caah khan thlan ṭhing an hmu an ti. Hi ahohmanh an um bal lonak hmun ah kan um rua kan ti i atu hi mi thlanthlang ah pei kan um ko hi an ti i cucaah cun cu khua cu thlanthlang tiah min an sak an ti. Hi phundang kan chim a si ahcun atu Thantlang kan timi khi a sullam taktak hmasabik a rak ratnak cu Thlanthlang tinak a si. Hi khua an thlak, khua an tlak tikah hohmanh an um bal lonak khua a pei kan tlak rua, kan khua kan sa rua, kan um rua tiah an ruah lio ah khan mi thlan an hmuh i mi thlan an sernak a thlang ah an um caah khan thlanthlang tiah khua min ah an sak i nihin kan chan bal ti ahcun mino tampi nih Thantlang, Thantlang kan ti cang i, i a rak sullam a rak ngeimi taktak cu thlanthlang tinak kha a si. Thlan mi thlanthlang ah kan um tinak kha a si i, cucu thlanthlang tiah rak sak a si nain, atu ahcun Thantlang ti kha a vun si cang. Hi cucu tuanbia a kalning kha a si. Hi cucu cauk cu khawika chung cauk dah kan i cherhchan kan ti si cun, Pu Chawn Kio nih a ṭialmi Laimi phunthuk ṭihnak tuanbia timi hi cauk hi a ngeimi nan um si ahcun rak rel ve law khoika catlap dah um kan ti si ahcun catlap za le kul le ruk, za le kul le nga, za le kul le ruk chungah khan Thantlang khua an tlak ning pawl kong le a sullam pawl cun Thantlang peng ah zei khua dah an tlak hmasa bik ti bantuk pawl kong zong kha hika hin Pu Chawn ṭih. kio nih a kan ṭialpiak chihmi a um. Ia, a tawinak kan chim si ahcun Thantlang peng ah khua an tlak hmasa bikmi cu Leitak khua a si. Asinain Lei, atu Leitak khua mi- minung hna khi a hlan Leitak timi an rak si lo ti kha cucu kan thinlung chungah kan phit lo ding zong a biapi. Cun Thantlang peng ah a pahnihnak khua ah An tlakmi hmasa bik cu Tlangrua khua a si i Tlangrua pakhatnak bik ah Laitah, pahnihnak ah Tlangrua khi a si. Hi Thantlang cu uh, Lai miphun kan vun i ṭhen hnu uh, tahchunhnak ah uh, Cinkhua chuncung hniarlawn ti bantuk uh, Sakta, Phaizawng ti bantuk Cinkhua ti phul ai ve hranhring ti bantuk khua an vun i ṭhen lio ah khan Cuticun ai ṭhen vemi an si i annih tu kha khika leiah khin Tita leiah khin Thantlang leiah khin an va kal i an umnak kha saral vennak ah a ṭhat lo caah cun Hlawncing pa bawi nih khan va ral ah kan i ṭhial lai an ti. Racia a va ral ah an vun I ṭhial tikah khan an rak um cianak an thlaan i an rak sernak a thlang ah an rak i ṭhial tikah mi thlaan thlang ah pei kan um ko hi mi um bal lonak ah kan um rua tiah kan i ruah i tiah an ti i thlaan thlang tiah an saknak a si ti kha hika zong hin a tawinak in kan vun chim khawhmi a si. Hi hi bantuk Lai miphun kan thawhkehnak le kan tuanbia vialte kan nunphung vialte kha Video tampi kan rak chim ciami a um. A uar phun a si cun YouTube ah khan subscribe rak tuah law Laica tete zong cawnnak kan rak telh chih pah i uh, kanmah le kan si khawh tawk tein ca kan rel kan hmuh tonmi kha hika hin sharing kan i tuahnak a si. Ca a rel kho lomi, carel awkah ai hmuh ve lomi, carel caan a nei ve lomi ca khan hi bantuk kan tuanbia theih a herh ve ko tiah Kai sharing kan i tuahnak a si caah War Police cu YouTube kha subscribe tuah ko seh. Subscribe a ka tuahmi vialte nan dihlak cung zongah lunglawmhnak tampi ka nei. Thazaang nan ka pek pakhat a si ti zong kai ka hen donghnak le vun chimchih ka duhmi si. Anung video tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai. Bye-bye.